بۆ ئەم بابەتەش ڕێژین ئازاد بەڕێوبەری بەشی فرۆشتنی شاری دایک لەگەڵمان ئامادەیە سڵاو لێبێ کاک ڕێژین پێمان بڵێن ئامانجتان لە بەشداریکردن لەم پێشانگایە چی بووە و ئەسڵەن بەشداریکردنی کۆمپانیاکان لە پێشانگای لەم جۆرە ئەتوانێت چ دەستکەوتێکی هەبێت؟ ئەم کاتەوە باش زریان خان هیوادارم زۆر زۆر باش بی دەستان خۆش بێ سەبارەت بم پێشانگانێ مەوەکو و گروپی کۆمپانیەکانی ساوز کوردستان ئێسکەیسیل بە دوو پرۆژە بەشداریمان کردووە کە پڕۆژەیەکیان لە شاری هەولێرە، فلۆریاستی، کە یەکێکە لە گەورەترین پڕۆژەی نیشتەجێبوونەکان لە عێراق، سیانزە هەزار یەکەی نیشتەجێبوونە. پڕۆژەیەکمان شاری دایکە لە شاری سلێمانی خۆشەویست کە هەزار و هەشت سەد یەکەی نیشتەجێبوونە. سەبارەت بە پرسیارەکەی جەنابیشتان، هۆکاری بەشداریکردنمان پیشاندانی، با بڵێین هەبوونی خۆمانە لە بازاڕەکانە و کرانەوەمانە بە ڕووی ئەو کەسانی کە لە شارە جیاوازەکان لە هەولێری پایتەخت و ئەو کەسانی کە سەردانی هەولێرەکەن بۆ پێشانگەیانە و پیشاندانی کوالتی و ئەو با بڵین بابەتانەیە کە ئێمە لە بازارەکانە خسومانە دەڕ. باشە تا چەند هەرچەند دەزانم ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی پێشانگاکەیە بەڵام تا چەند پێشانگاکە تو ئەتوانێ یا توانیوێتی

با بڵێین سپەیسێکی زۆر باشە بۆ کۆبوونەوەی ئەم پڕۆژانە و هەر کەسێک سەردانی ئەم پێشانگایە بکات چ کڕیار بێ یا یاخود هەر کەسێک بیەوێ و بەرهێنان بکە چ دەرەکی چ ناوەکی ئەتوانێت سەردانی زۆربەی پرۆژەکان بکە کە لە هەرێمی کوردستانی ئێ باشە باسی ئەوەمان کرد کە وەبەرهێنەرەکان ڕاکێشە پێمان بڵێ پەلکێشکردنی وەبەرهێنەرە دەرەکیەکان لەوانەیە لای هاوڵاتی پرسیار بێ کە چ قازانجێکی هەیە کە وەبەرهێنەری دەرەکی ڕووبکاتە بازاری خانوبەری هەرێمی کوردستان. بازاری خانووبەرە لە هەرێمی کوردستاندا لە هەڵکشانێکی زۆر باشایە چکە پێویستیەکی زۆر لە ناو با بڵین کۆمەلگەی کوردیا هەیە وە بەرهێنەرەکانی دەرەوە بەڕی من بە شێوازێک لە شێوازەکان سەرنجیان نەتوانی ڕابکێشین بە دابینکردنی ئەمن و ئاسایش لە وڵاتەکەمانە کە هەرێمی کوردستان وڵاتێکی زۆر ئەمینە زۆر ئاسایشێکی ئاسایش تیا بەرقەرارە بەو شێوازە پێم وایە ئەتوانین ئێمە ئەو وەبەرهێنەرە دەرەکیانە ڕاکێشین بەرەو هەرێمی کوردستان بەرەو باشە، پرۆژەکانی خۆمان باسی ئەوەت کرد وتت کە کەرتی خانووبەرە لە هەرێمی کوردستان یانی پێشکەوتنێکی باشی بە خۆیەوە بینیوە ستانداردی پڕۆژەکان ستانداردی یەکە نیشتەجێبووەکان تا چەند لە ئاستی ستانداردە نێودەوڵەتییەکانە؟ پرسیارێکی زۆر زۆر جوانە سەبارەت بەم پرسیاری جەنابت هەر کۆمپانیایەک

با بڵێین لە بابەتی زەمین لەرزی لە بواری چاوکرانەوەی میللەتەکەمان بە ڕووی ئەو مواسەفاتانە ئەو خزمەگوزاریانەی کە لە جیانا هەیە ڕۆژ بە ڕۆژ لە کرانەوەی زیاترین بە ڕووی ئەو شتانەیە بۆیە پێویستەکە زەروریە کە هەموو پرۆژانە لەگەڵ ئەو سانداردە جیانیانەیە بڕۆ نەگەربیانەیە بازارگەریەکی زۆر باش بۆ خۆیان بکەن. باشە ئەم هەموو پڕۆژەیە ئەم هەموو یەکەی نیشتەجێبوونەکە لە هەرێمی کوردستان دروست دەکرێت، ئامانج لێیان چیە؟ بۆ نمونە ئەم پڕۆژانە دروست ئەکرێن بەو نیەتە دروست ئەکرێن کە بە هاوڵاتیان بفرۆشرێن یاخود ئامانجیانەوەیە کە وەبەرهێنەران و بازرگانان ڕابکێشن و بە وەبەرهێنەران بفرۆشن مەبەستم وەیە کە خەڵکی خۆمان دەرەقەتی کڕینی ئەو پڕۆژانە ئەو یەکە نیشتەجێبوونانە دێن من پێم سەبارەت من بابەتە من پێم وایە دوولایەنێ لە هەموو پڕۆژەیەکە کەسانی بازرگان و وەبەرهێن ئەتوان بەشداری تیا بکەن بەڵام سەبا ئەگە من باسی پرۆژەکەی خۆمان بکەم وکو شاری دایک کە من بەڕێوبەری بەشی فرۆشتم لە شاری دایک ئێمە هەدەفەکەمان و تارگەتەکەمان ئەوەیە کە ئەم یەکە نیشتەجێبوونانە زۆرترین کڕیاری شارەکەمان بە تایبەتی و شارەکانی هەرێمی کوردستان و خواروی عێراق و ناوەڕاستی عێراق بە شێوەزیی گشتی بتوان نەمێکە نێشتەجەبوونانە بکڕن. بەڵام یەعنی شتێکی ئارەزوومەندانەیە ئەو سعرانەش ئەو نرخانەش کە لە بازاڕا هەیە هەمە چەشنە هەموو لایەنەکان ئەتوان سودمەند بن لێ. سپاس ڕێژین ئازاد بەڕێوەبەری بەشی فرۆشتنی شاری دایکە لە هەولێرەوە لە شوێنی پێشانگای نێودەوڵەتی